LCBN zohtu le ngaitu nan dihlak nan kut kan tlaih hna. March ni kul le ni sarih zanlei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi tlangtar hna cu SAC nih a tuah dingmi voi sawm sarih le voi riatnak Temadonia bomb in ka an ton ca an tuah ṭhan lai maw tuah ṭhan lai lo a fiang lo. Etc. Ka van le ral tuk cawnnak tuah aa tim. Sakain le Chinram hna a hmuitinh khun. Lawnglawng ah RL PDFs khan an hrawhpiak hna. Belarus ah nuclear hriamnam chiah dingah Russia nih a timhtuahmi cu Ukraine nih biatak tein a dohkalh. Mizoram Commissioner Vehicle Union Sahel District cathanh le a dang thongtlang tal cheukhat pawl hna ka rak chim lai. Thong chimnak lei kan lut hna lai. Asashiwa Kavan le raltuk cawnnak tuah aa tim. Sagaing le Chinram hna a hmuitinh khun timi tlangtar ka rak chim lai. Hramhram in uknak a latu Asashiwa Kap nih PDF le tlangcung hriamtlai phu hna dohnak ding caah tiin Lepu Phawng tiah min pekmi van le raltuk cawnnak tuah aa timh kong theih a si. Mah ralkap training ngeihnak ding ah hin March ni kul le ni thum khan Nepydaw, Yangkong, Ṭaungmu, Mandalay, Pateing, Makwae, Mehchila khua i ummi van le ralkap sakhan hna cu timhcia tein ralring tein umsa ding in an chimh hna zong Yangkung ralkap sakhan he aa naihniammi pakhat nih a chim. Mah raltuk cawnnak cu Lepu Phawng tiah min an pek. Jeff vanlawng hna kha a bu in an zuanter hna, cun vanlawng mongtu hna cu hmunkhat ah an pumh hna i training an pek hna. Ralkap training cu Mashnukule-Nisri ah awt dingin an ti. Bomb thlaknak ding hmun zong an ruahsa tiah an ruahsa cang tiah ralkap he aa naihniammi hna nih cun an chim theih a si. Makwai sakhan he aa naihniammi pakhat nih a chim dan ahcun atu ral tukchannak hi Min Aung Hlaing nih a chuahpimi a si tiah a chim ve. Ralkap sakhan chungin thawng a lengning in theihmi ahcun Sagaing ramṭhen le Chin ramkulh hna cu a hlei in doh dingin a timhtuah khunmi a si. Jab vanlawng mangpawl zong a hlankan an chim sa hna lo. Raltuk an chuah lai lawngah an chimh hna kum theih a si. Asesi ralkap hna nih ah vanlei in bom thlaknak zong an tuah lai kong CDM a tuahmi hna nih cun an ruahdomh theih a si. A hlan ahhin CNA camp ah bomb a rak thlak bal. Mah cu ruangah Tadmadaw ni ah thazaang langhternak ah hmangin Sakae Namthen le Chin ramkulh hna bawmhthlaknak a tuah khawh men, daithlan awk a ṭha lo. PDF le CNA hna nih vanlawng kahnak an ngeih lo ruangah hin a duh paoh in a cawlcangh khawh lai caah a duh tik paoh ah a tuah khawhmi dirhmun a si tiah CDM a lutmi captain pakhat nih cun a chim. SAC nih a tuah dingmi voi sawmsarih le voi riatnak Temadonie ah bomb in kah an ton caah an tuah ṭhan lai maw tuah ṭhan lai lo fiang loh timi tlangtar ka rak chim lai. Nepido ah tuah an i timhmi voi sawmsarih le voi riatnak ṭemado nih tuah an i timhmi cu hriamngan za le pasarih a menmin an kah hna i an puaipi cu an tuah ṭhan lai maw, tuah ṭhan lai lo fiang in a fiang lo, min aung hlain biachim ding a timhtuahmi zong a fiang ti lo tiah theih a si. March ni kul le niruk zan ah khan Nepido ṭemado nih an tuahnak ding hmun cu March hriamngan pali in an kah hna hi a si. puai tawlreltu hna zong nih venhimnak fak deuh in an lak. Aa hliammi zong an um kho men tiah MP3 PDF nih cun an chim theih a si. Hriamngan in an kahnak hmun hi hmun hnih ah a si. Ralkap tual le vanlawng tual hna an kah hi a si. Hriamngan lungli in an kah hna. Aa hliammi an um le um lo tu cu fiang in theih a suih lo kong NPT PDF nih cun an thanh. SSU ralkap nih suimilam tlawmpal lawng aa duhmi puai awt hlan ah kahdoh an ton hi a si. Mah bantukin kahdohnak an tuah ruangah hin Min Aung Hlaing cu puai a rat lai le rat lai lo kong fiang in theih a si lo. SSUR tuknak SSU lutlai hi a rat lai ka zum lo. Puai puai tuah lai suimilam tlawmpal aa duh ah atu bantukin thil a can caah hin a rat lai ka zum lo. A duh paoh in ummi a si le hi puai zong hi a kai bal lai lo tiah sakhan he aa naihniammi hna sin in theih a si. PDF hna nih atu bantukin kahdohnak an tuah hi Pasalṭha Kuzayajaw chuahni philhlonak kahdohnak kan tuah hi a si tiah PDF nih cun an chim theih a si. Lawnglung ah alal PDF sakhan an hrawhpiak hna timi tlangtar ka rak chim lai. Taiwan peng Lawnglung peng ah alal PDF sakham pakhat cu zarhkhat a ra cangmi ni caan ah khan SSU ralkap nih a rak lak i a zapi in an khangh dih tiah Lawnglung PDF nih an thanh. March ni le he riachun suimilam hleihnih hrawng ah khan SAC ralkap hna nih PDF sakhan cu hriamngan le hriamhme in an kah hnu ah an sakhan cu an rak luh hnawh hna. SAC cu ralkap thazaang zakhat hrawng an vun lut. Kanmah lei hi hriamnam zong kan i thlau tuk. Thazaang zong a let in kan i den caah hnu ah kan pel tiah Lawnglung PDF nih cun an chim. A le PDFs khan an lak ahhin book panga le eidin pawl cu sac ralhrang pawl nih mei nan khanghpiak hna pinah a dang thilri pawl zong an lakpiak hna. Thonghnih kul in hnih November le nithum lio zongah khan lawnglawng LLPDFs kham pakhat cu sac ralkap nih an rak lakpiak bal fawn hna i an rak khanghpiak dih fawn hna.

Saiha District nih cun a poi a ti ngaingai. Hi bantuk in thil tuahmi Burma hi kan dohkalh hna. Cun nunnak a liammi lakah kan member Pu Bi Lal Ṭhafam Kim ah aa tel ve ruangah le a mawṭaw firpiak a si ruangah kannih Commissioner Vehicle nih cun a mawṭaw kan hmuh hlan cu East Lairam he kan i tlawn kan i tlawnkainak lam paohpaoh phih dih dingin biakhiahnak a tuah. East Lairam lei in lirthei Mizoram ah a ummi dihlak cawlcang lo dingin kan in theihter hna. Hi chiattonnak ah hin IANA khuatlang le khuakiangkap hna le zaanghleicawi hna le Khrihfabu cung zongah Mizoram Commissioner Vehicle Union Saiha District nih cun lungthin tak in lunglawmhnak bia kan chim. Cuti rual cun hi kan hmalaknak ah harsatnak nan ton peng pang ahcun na kan ruah thiamnak lai kan i nawl hna. Munghin ah CDM pawl le ramkhel lei rianṭuantu pawl tla in a tuh veltu sac thawng petu Lah Min Ṭhwin i tar i minung pathum an kah thah hna timi tangtar ka rak chim lai. Kachin ramkulh Munghin khua ah CDM pawl le ramkhel lei rianṭuantu pawl tla in a tuk a veltu thawng sac thawng petu chungtel Lah Min Ṭhwin i tar i minung pathum hna cu an kah hna i an thi tiah KPDF phu irel ngeitu pakhat nih Yangkung Khatte Media a chim. March ni kule naruk zanlei sangah Monghing khua chungah a um i rithaisii cawk sualnak hmun ah tangka hal in a rak kaimi SSC lei ṭang Lamin Ṭhit itar i minung pathum hna cu KPDF phu hna nih an kah hna i an thi tiah theih a si. A thimi Lamin Ṭhit i phone cu KPDF nih an lakpiak i amah he aa pehtlaimi minung pariat hna zong an tlaih hna. Monghing khua chung i sualnak ngei lo mipi pawl hna cu Lamin Ṭhit itar in a dang harnak petu ahhin Ciangphuai party pawl an i tel tiah KPDF irel ngeitu pakhat nih cun a chim. Belarus ah nuclear hriamnam chiah dingah Russia nih a timhtuahmi cu Ukraine nih biatak tein a dohkalh timi tlangtar ka rak chim lai. Ukraine ram chaklei he ramri a simi Belarus ah Russia nih nuclear hriamnam chiah ding a timhtuahmi kong cu Ukraine nih fakpiin a dohkalh. Nuclear hriamnam ṭihphoihnak cu ṭihphoihnak hna cu tlangtlak tein UN zong meeting an ngeih ve theih a si. Atu bantukin nuclear hriamnam chiah a timh kong cu Russia president nih nirukni ah khan thawngthanhnak a tuah. British nih kuan khamkho a pem khotu puantarh in nitlaklei ram hna nih Ukraine ram hriamnam lei in a rak bawmhchanh kong zong cu Russia president nih cun a chim ve. Ukraine venhimnak rian ngeitu hna nih Russia timhtuahmi hi Belarus ram daihnak a hrawh lai pinah hmailei ahcun Belarus ram cu a ram ah fonhter a timh zong a si tiah an chim. Atu bantukin ka chiahmi hi NATO venhimnak ca tiin Belarus President Alexander nih khan a hlan a hlan ah a rak ka hal bal cang tiah Putin nih a chim. Atu bantukin ka chiah dingmi hi America nih ramdang ah hriamnam a chiahmi hi aa dannak um lo tiah a chimchap. Russia nih thawngthanhnak a tuah hnu in America nih ngiatthlaihnak pehtlai an tuah lai kong an chim ve. Asinain atu tiang ahcun Russia nih Ukraine ram cu nuclear in tukdohnak a timhtuah kong hmuh a si rih lo tiah America nih cun a chim fawn. Zaporizhzhia nuclear sehzungpi zong venhimnak ṭha tein lak dingah UN agency IAEA pawl zong an rak phan ve tiah theih a si.

Sainaici khua rallam a sermi a si hruahrang pawl cu tualchungmipi vengtu ralkap pawl nih bomb puah hnu hna i minung pahnih an thi tiah theih a si. Bomb lunghrah in kan puah hnu hna i minung pahra an thi. Hliam a pumi cu cu an tam taktak. Mipi ralkap lei aa hliammi um lo in ṭha tein hnu ah an kir tiah Shuibu Battalion kul le thum in rian ngeitu pakhat nih cun a chim. Hi bantukin kahdohnak a tuahtu hi Shuibu Battalion kul le thum, ṭekhuai pakhat le tualchung pa kha phahphu pawl hna i bawm in an tuahmi a si tiah theih a si. sac kuttang rianṭuantu nu palik le ralkap chungkhar hna cu duty an hngahter hna. Duty hngah huam lo ruangah a nupi le pawl cu zan chiar tingot in an si hna. sac hna nih ralkap chungkhar le nu palik hna cu khuachung kaih hngahnak hmun ah duty hngahter dingah ralkap nih nawl an chuahpiak hnanak kong cu sac ralkap chungkhar sinin theih a si. sac ralkap kuttang rianṭuantu nu palik le ralkap chungkhar hna cu sakhan chung officer hna in minister umnak le khuachung kaih hna ahcun meithal le namte pek dingin le venhimnak lakter ding kong cu ralkap chungkhar hna sinin theih a si. SAC ralkap nupi pakhat nih a chim dan ahcun ralkap thazaang an i zat lo caah hramhram in kanmah a kan hngahter. Kan zaam si le kan thi lai ralbawi pakhat in a kan hngahter. Annih chungkhar vial cu hnangam takin an um hna. A cheu cu a dang officer hna inn ah an hngak ve. A cheu ṭhenkhat hna cu hriamnam chiahnak khuachung kaih hna an chiah hna. Kanmah cu ralkap training zong a dihmi kan si lo. Meithal puah tuktak zong a thiammi kan si lo. Kah sawhsawh a ngah le si ko. Hramhram va thi hna seh ti he aa lo ko tiah a chim. Tuluk nu hna le ralkap nupi rual hna cu zan suimilam paruk in zinglei suimilam pariat tiang duty an khahter hna. Cu pinah khuachung hna zong an khahter chap fawn hna. Hi an khahter hna ahhin Namte le Ma3 meithal an pek hna tiah theih a si. Chotu Khamaya pahnih zongah duty khah huam lo ruangah an nupi le hna cu an i si hna i zan chiar ti awk in an i cheih hna. Sac ralkap hna cu hmunkip kakip ah a thimi an tam chin lengmang i ralkap a luatmi an um lo caah atu bantukin a nupi-le hna cu hramhram in duty an khahter hnanak a ruang hi a si kong zong theih a si. Dimo Su lei ah ralkap thazaang chap in an timh nain ralkap hna nih an an ngamh lo caah an bia an el hna. Karen nih ram le Shan ramri kahdohnak a fahnak hmun Khamaya Sanga le Hleinga battalion pakhat ningin an thihnak hmun ah sac ralkap hna nih ralkap thazaang chap an timh nain angkuttang ralbawi hna nih an ngamh lo caah an bia an el hna tiah theih a si. Green nih ram lei ah hin sac ralkap Khalai ah hleihnih, Khamai ah zanga le hleiruk le Khamai ah zanga le hleinga battalion phu thum in ralkap thalsang sathum le sawmthum hna cu Masthla ah khan rallam an rak sialter hna. Mah sac ralkap phu hna cu Dimosu peng ah rallam cu an rak sial hna caah Green nih phu fonh hna nih Mas na kul in na kul le na thum kar, na thum chung pehzulh in an doh hna i Cu chungah cun Captain minung pali i telin minung sawmkua hrawng an thih pinah sawmnganak tam hliam an tuar hna. Mah a thimi chungah hin Khamaya Sangare Hlenga cu an ningpi ti awk in an thi tiah theih a si. Khamaya Sangare Hlenga hmun ah ralkap thazaang chep in a dimh kong cu Sahkahka pahnih in nawl an chuah nain hmaisuang a kal dingmi ralbawi hna nih an alnak hna kong le nawl an ngeih lonak kong theih a si.

an auh hna i an tlaih hnanak kong zong theih a si. Atulio caan ah hin Dimosu peng Dotama, Dosu-pya le Doyingkhung khua hna ah PDF le sac ralkap kha lakah kahdohnak a fak i sac leiin a thimi le aa hliammi an tam ruangah Farusu le Bawlekhe lei ah ralak hriamngan, hriamnam ngan jet le helicopter hna in an kah hnanak kong cu KNDF i rianngeitu pakhat sinin theih a si. Kareni hmunhma chungin a va lutmi sac ralkap pawl cu an doh peng hna. Anmah lei in a thimi le aa hliammi an tam. Asinain atu tiang hi hnu an pil rih lo. Rallam ser cu pehzulh in an tuah rih ko tiah KNDF i chimphuannak nawl a ngeitu pakhat nih cun a chim. Silinci peng ah rallam a sialmi hna cu hriamngan in an kah hna. Sakan ramṭhen Silinci peng ah Masnakule Nanga ah SAC ralkap ralkap thaasang zakhat renglo hna cu rallam a sial i mah rallam a sialmi pawl hna cu PDF hna nih hriamngan in an kah hna. A cc ralkap thaasang zakhat leng in rallam a sermi hna cu DMSA hruainak in Salinji PDF he i fonh in a cc ralkap hna cu hriamngan in suimilam pathum chung hrawng an kah hnanak kong cu ṭangṭi phufonh hna nih an chim theih si. A cc ralkap hna cu lamhlat kahmi bom ngan in an kah hna, zanlei suimilam pathum hrawng in an kah hna hi a si. PDF phufonh hna nih an kah hna hi a si tiah MDSAE rianngeitu nih cun a chim. Sac ralkap hna nih Saka'n ramṭhen ahhin ralkap thazaang tampi in an chap lio a si. Khuami hna inn zong an khanghpiak hna i khuami hna zong umnak ngei loin an um hnanak kong zong theih a si. Cu ruangah cun PDF phu-fanh hna he a caancaan ahhin kahdohnak a chuak lengmang. Hi hnu pinlei zongah hin kahdohnak hi pehzulh in a chuak khomi dirhmun ah a umnak kong zong theih a si. Ukraine nichuahlei kap ah kahdohnak a fak chinchin. Ukraine ram ahhin kahdohnak a fahnak hmun Bakhmut khua in Russia ralkap hna nih an kah len hna lio a si tiah General Valery nih cun a chim. Hika zawn hmunhma ahhin kahdohnak aa telmi ralkap hna cung zongah aa lawmhnak kong a langhtermi zong hmuh a si. Hika khua ahhin kahdohnak hi thla sarih chung a chuak cang i Eyewinner misual phu hna cu raltuknak ah Russia nih a hman hnanak kong zong theih a si. Russia nih Ukraine a dohnak ahhin a theipar a chuahmi a fiangfai lo tuk caah hin ramkam raldohnak phu in raltuknak zong hi a tummar kong zong British hlathlainak hna nih

An hngah kuatnak lungtlinnak cu a caan sau a duhchapnak kong a chim zong theih a si. China President le Russia President hna cu a luancia ser ah khan tonnak an ngeih theih a si. Hi an i ton ahhin Ukraine ram a daihnak kongkau zongah i ruahnak an neih kong cu theih a si nain Ukraine ram he ton biaruahnak ngeih dingin aa timhtuah kongkau a chim cu a um lo tiah Ukraine President Volodymyr Zelensky nih cun Japan media sinah a chim theih a si. Myawati kungtayi yung kahdohnak ah SEC ralkap lei in minung pakul an thi i Chungdu palik sakhan la kahdohnak ah palik minung pakul hna su an nung in an tlaih hna. Kayin ramkulh Myawati peng kungtayi yung kahdohnak ah palik le SEC ralkap lei in minung pakul nak tam an thi i Kukareh peng Chungdung peng palik sakhan la kahdohnak zongah SEC ralkap lei in minung pakul hna cu an nung in an tlaih hnanak kong theih a si.

an chim theih a si. Kungtuai chung i a hngakmi palik le sac ralkap pawl hi minung pukulnak tam an si. An za tingut in an thi. Cungdung palik sakhan ah hi minung pukur hrawng hna cu hriam an chiah. A cheu cu hriam chia loin tlaih an tong. A dang hmunhma hna zongah hin kahdohnak a chuak. Nizan tihni i kahdohnak zongah khan sac ralkap lei in minung sawmnganak tam an thi tiah PDF thawng fiang theihtu nih Liangkung Khattat Media ah a chim. Hi bantuk in kahdohnak ah hin sac ralhrang pawl nih vanlawng hna hmang chung in kahdohnak an tuah hnanak kong cu ṭangṭi phufuat hna lei nih an chim theih a si. sac ralhrang pawl i sipuazi lei ruahnak cheutu a simi Min Tayaya Nguyen Tin cu an kah thah hnu in sac ralhrang pawl he aa pehtlaimi sipuazi lei rianṭuantu pawl hna cu an umnak hmun in an zam dih hna. Yangon ramṭhen Tanhlan peng ah sac buchoh pawl i sipuazi lei ruahnak cheutu a simi Min Kayaya Hngwin Ṭin cu an thah hnu in sac ralhrang pawl he aa pehtlaimi sipuazi lei rianṭuantu pawl hna cu an zapi in an zaam dih hna i a cheu sipuazi lei rianṭuantu pawl hna cu anmah humhimnak a lakpiaktu dingah mi pawl an i hlan hna i runvennak an i lakter hna.

An kahthah hnu in hin SEC ralhrang pawl he aa pehtlaimi sipuazi lei rianṭuantu pawl hna cu an umnak hmun in an rak ṭial dih hna i a cheukhat hna cu ramdang ah an zaam hna. Ramchung i a zaammi pawl hna cu anmah humhimnak a lakpiaktu dingah mi an hlan hna i anmah hrimhrim nih meithal an i tlaihnak kong zong an chim theih a si. Matupi Palawa lam mengtung hlei le hleinga kar kahdohnak ah sac ralhrang lei in minung hleithum an thi. Chin ramkulh Matupi peng mengtung hlei le hleinga kar kahdohnak ah sac ralhrang lei in minung hleithum an thi tiah CDF Matupi sin in theih a si. Mas na sawm thum, niah Matupi khua in hmunhma a khuarmi Khahmaya zathum le pali hmun in Buaṭe sakhan ah ralkap thazaang le eidin tirolh chap dingin mawṭaw pathum le ralkap thazaang sawmriat hrawng in a rak cawkmi sac rallam cu Mas ni kul le nalini ah Matupi peng Mengtung Theili le Hleinga kar an phak ah bomb an puah hnawh hna i sac ralhrang lei in minung pasarih an thi. Mah hnuah kahdohnak voi thum an tuah ṭhan i sac ralhrang lei in minung paruk an thi i pasarih hliam an hmu tiah theih a si. Mah kahdohnak hi CDF-Matupi le CNA phufonh hna nih an tuahmi kahdohnak a si i CDF-Matupi lei in ralkap pakhat a nunnak a liam. Matupi-Palawa lampi, Mengtung, Hleiruk, Wapul lam ṭhen pawng hna ah sac ralhrang pawl nih bom an hmanh caah mipi pawl hna cu kal rih lo ding in le Civep miṭipi hna nih bawm fimtawlnak kan tuah cang tiah cathanh a um hlan lo paoh cu hika lampi hi zulh rih lo dingin theihternak zong an tuah.
Munghin ah CDM pawl le ramkhel lei rianṭuantu pawl tla in atu veltu sac thawng petu Lahmyintwin Itar i minung pathum an kah thah hna timi tangtar ka rak chim lai. Kachin ramkulh Munghin khua ah CDM pawl le ramkhel lei rianṭuantu pawl tla in a tuk a veltu thawng sac thawngpetu chungtel La Min Htwin Itar i minung pathum hna cu an kah hna i an thi tiah KPDF phu irael ngeitu pakhat nih Yangon Khatte media a chim. March ni kul le naruk zanlei sang ah Monghing khua chungah a um i rithaisii cawk sualnak hmun ah tangka hal in a rak kaimi sac leitang La Min Htwin Itar i minung pathum hna cu KPDF phu hna nih an kah hna i an thi tiah theih a si. A thimi Lahmin Ṭhun-i phone cu KPDF nih an lakpiak i amah he aa pehtlaimi minung pariat hna zong an tlaih hna. Muhnghin khua chung i sualnak ngei lo mipi pawl hna cu Lahmin Ṭhun i tel in a dang harnak petu ahhin Ciangphuai party pawl an i tel tiah KPDF i rian ngeitu pakhat nih cun a chim. Belarus ah nuclear hriamnam chiah dingah Russia nih a timhtuahmi cu Ukraine nih biatak tein a dohkalh timi tlangtar ka rak chim lai. Ukraine ram chaklei he ramri a simi Belarus ah Russia nih nuclear hriamnam chiah ding a timhtuahmi kong cu Ukraine nih fakpi in a dohkalh. Nuclear hriamnam ṭihphoihnak cu ṭihphoihnak hna cu tlangtlak tein UN zong meeting an ngeih ve theih a si. Atu bantukin nuclear hriamnam chiah a timh kong cu Russia president nih nirukni ah khan thawngthanhnak a tuah. British nih kuan khamkho a pem khotu puantarh in nitlaklei ram hna nih Ukraine ram hriamnam lei in a rak bawmhchanh kong zong cu Russia president nih cun a chim ve. Ukraine venhimnak rian ngeitu hna nih Russia timhtuahmi hi Belarus ram daihnak a hrawh lai pinah hmailei ahcun Belarus ram cu a ram ah fonhter a timh zong a si tiah an chim. Atu bantuin ka chiahmi hi NATO venhimnak ca tiin Belarus President Alexander nih khan a hlan a hlan ah a rak ka hal bal cang tiah Putin nih a chim. Atu bantuin ka chiah dingmi hi America nih ramdang ah hriamnam a chiahmi hi aa dannak um lo tiah a chimchap. Russia nih thawngthanhnak a tuah hnu in America nih ngiatthlaihnak pehtlai an tuah lai kong an chim ve. Asinain atu tiang ahcun Russia nih Ukraine ram cu nuclear in tukdohnak a timhtuah kong hmuh a si rih lo tiah America nih cun a chim fawn. Zaporizhzhia nuclear sehzungpi zong venhimnak ṭha tein lak dingah UN agency IAEA pawl zong an rak phan ve tiah theih a si. Min Kim peng kahdohnak a casual hranglei in tuar fah caah vanlawng hmai innka a rak bawmh hna timi tlangtar ka rak chim lai. Sakae Nemthem Min Kim peng ah a casual hrang pawl le tualchung mipi vengtu ralkap kal ah kahdohnak a chuak i a casual hrang lei thimi an tam tiah tualchung PDF thawnghrang sinin theih a si. March ni kul le naruk zanlei sangah Minkim peng Kapi khua a ummi Shwimo pawl meikhangh hnu ah a rak kirmi Mo le hrambunh zathum le sawmruk le panga battalion in sac ralkap pawl hna cu Kalewah lei ah rallam an sial lioah Tawngduinchawng khua panmi khua pawl ah tualchungmipi vengtu ralkap pawl nih an kahdoh hna i sac ralhrang lei a thimi an tam tiah theih a si. kahdohnak a chuah hnu zanlei suimilam pahnih le minute pahra hrawngah sac ralhrang pawl nih ṭawnrunchong khua banmi khua pawl ah mi35 vanlawng pakhat in an rak kah hna nain tualchung mipi vengtu ralkap pawl cu an zam manh caah a hleemmi an um lo tiah theih a si kapi khua a ummi shuimaw pawl hna tingthong ruk reng lo men hna cu sac ralhrang pawl nih mei nan khangh dih hna mah mei khangh hnuah a rak kilmi sac ralhrang pawl cu PDF pawl nih an doh hna i thimi an tam. Mah ralhrang pawl hna nih cun MI35 hna hmangin an rak kah hna nain mipi ralkap lei in an zam manh caah aa hliammi um loin ṭha tein hnu an kil kho tiah PDF sinin cun theih a si. Kan thawngchimnak cu mah vial in ka ngol rih lai. LCBN zohtu le ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Nan dihlak chun ṭha mong ṭha u.